Wɔmma wɔ ayaresabea ntɛm. Wɔbɛba ayaresabea no na yadeɛ no anyini na yadeɛ no astate retrɛ kɔ honam akwaa no. Ɛba saa a, ɛma nnipa dodoɔ no ara nnyini nkyɛ mmerɛ a yɛahu sɛ wɔwɔ yadeɛ no mu. Nti ama nnipa bebree no gye di sɛ nufoɔ mu kokoram deɛ wonya a, deɛ ɛkyerɛ biara, deɛ ɛkyerɛ ara ne sɛ wuo ara na ayɛ dɛn? Wobɛwuo. Nso so ɛnte saa. Enti deɛ nti na ɛma Ghanafoɔ dodoɔ no ara nya no fɔɔ mu kokorama ɛnkyɛn ne wɔn awuo ne sɛ yɛhunu yadeɛ no mmerɛ a yadeɛ no anante atere akɔ honam akwaa no mu. Dɔkta Appiah Kubi sane kyerɛɛ mu sɛ wokɔ aborɔfo man so anaasɛ amanɔne a, sɛ obi nya kokorama a ɛtɔ nufoɔ mu bi a, wɔtumi hwɛ nnipa no ma no ayaresa ma nnipa no tena ase kyɛ sen Abibiman mu hanom. Enti deɛ ɛbɛhia seesei ne sɛ yɛn nyinaa bɛboa na yɛayɛ yadeɛ no mu nhwehwɛmu na yɛaboa ama yɛatumi atu aseɛ. Ghanafoɔ nyinaa yɛsrɛ mo sɛ, sɛ biribi bɛtɔ wo nufoɔ mu, mpɛn pii nufoɔ mu kokoram nyɛ ya, nti sɛ woretwɛn aduru baabi a ɛbɛyɛ ya ansa na woaba hospital a, wobɛba no na ɛkɔ akyi. Nti yɛsrɛ ɔbaa biara sɛ, akyɛre ara bosome biara no, ɛwɔ sɛ wo ara wode wo nsa sosɔ wo nufoɔ mu sɛbio hwɛ sɛ aba bi abɛtɔ mu anaa. Yɛsan tu mmaa dodoɔ no ara fo sɛ, akyɛre biara afe deɛ, Ɛwɔ sɛ wotu wo nan kɔ ayaresabea ma dɔkta nso so de ne nsa firi wo nofo hwɛ hunu sɛ badwoa bi da mu anaa. Nufoɔ mu kokoram taa yɛ mma a sɛbi o wɔatwa bra. Nso so yɛn Ghana ha ne Abibirem mu baabi deɛ, nhwehwɛmu ama yɛahunu sɛ mmaa dodoɔ no ara a wɔnya nufoɔ mu kokoram no yɛ mmaa a wɔda so yɛ bra, mmaa a wɔwɔ mfeɛ aduanan rekɔ aduanan nkron. Yɛsan hu sɛ mmaa dodoɔ no ara a wɔwɔ mfeɛ aduasa reba no nso mu dodoɔ no ara starte renya nufoɔ mu kokoram. Na deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ yɛtu nufoɔ mu kokoram ase a, ɛwɔ sɛ yɛtu fo sɛ ɔbaa biara a ɔfiri mfeɛ aduonu rekɔ no, Ɛwɔ sɛ wɔnya ahotɔsoɔ sɛ yadeɛ bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no nufoɔ mu kokoram, enti ɛwɔ sɛ wɔtu anammɔn sɛ wɔbɛhwɛ ahunu sɛ ɔwɔ nufoɔ mu kokoram a anaasɛ ɔnni bi.
Afei yɛnkɔ yɛn nuanom a wɔadi dɛm ne wɔn ani afira so. Wɔn se ɛsan ɛkwan sɛdeɛ ɛsi da so na afei yɛntoo pampim biara wɔ speed drums no, ɛno ɔnam so ama ɛhyɛn bobɔ a na ɛbobɔ wɔn kum wɔn nti wei deɛ adabraka. Wɔsrɛ mpanyinfoɔ sɛ wɔnyɛ biribi mfa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de abɔ wɔn nkwa ho ban. Adesuafoɔ ne akyɛkyerɛfoɔ a wɔnom wɔ Cape Coast School for.